Gudden Owend am Journal Vacancien, déi op der Plage sëtzen a vu wäitem eng riseg Dampwollek gesinn, ausgebrannten Haiser an Autoen, verbrannte Bëscher, déi wéi eng Moundlandschaft ausgesinn. D'Biller, déi aus Südeuropa kommen, sinn erschreckend. Un der franséischer Atlantik-Côte war ee gëschter virsiichteg optimistesch, haut huet d'Feier sech awer erëm ausgebreet. A Spuenien, an der Regioun vu Madrid, konnten iwwerdeems 24.000 Awunner zréck an hir Haiser. Am Oste vum Land brennt et awer virun. Déi neitst Entwécklung mam Rick Thill. D'Feier ass e Géigner, dee keng Paus mécht. Zënter Deeg sinn iwwer 2.000 Pompjeeën tëscht Bordeaux an der Atlantikküst am Asaz. Temperaturen ëm déi 40 Grad a staarke Wand si Schold drun, datt d'Feier ëmmer nees ausser Kontroll geréit. Ëmmer méi Fräiwëlleger aus der Regioun hëllefe mat Tankween, Waasser a schwéiere Maschinnen.

an dann ass en halt ëmmer méi no komm an dann iergendwann sinn si och laanscht komm da mol mat de Masken, well mir schaffen awer och baussen, dat heescht voilà dat war elo net esou agreabel dat anzeootmen. Net nëmme Frankräich kämpft géint d'Flamen, och Spuenien erlieft eng vun de schlëmmste Bëschbrandsaisone vu senger Geschicht. Verschidden Dierfer goufe komplett zerstéiert, déi éischt Awunner däerfen zréck an dat wat vun hiren Haiser iwwreg ass.
Ech hu keng Suen, ech hu keng Pabeieren, et ass näischt méi do, ech hunn alles missen hei loossen.
D'Bränn beschäftegen elo ganz Europa. Am europäesche Krisenzentrum zu Bréissel gi Läschfligeren, Helikopteren a Pompjeeën iwwer d'Grenzen ewech koordinéiert. Eng ganz Partie Länner sinn un de Läschaarbechten a Südeuropa bedeelegt.

Experte warnen, datt d'Kombinatioun aus extremer Dréchent, Canicule, a Wand dozou féiere wäerten, datt ëmmer méi Bëschbränn gläichzäiteg entstinn. An Zukunft misst duerfir vill méi an d'Preventioun investéiert ginn an net nëmmen an d'Brandbekämpfung.
An och Lëtzebuerg schéckt elo Hëllef a Frankräich. Am Kader vun dëser europäescher Zesummenaarbecht vun der Protection civile huet d'Regierung decidéiert, ee Läschfliger, deen zu der Flott vu Fliger vun der Cargolux-Filial Aquarius gehéiert, an déi franséisch Gironde ze schécken. Och 15 Pompjeeë vum CGDIS schléisse sech enger Unitéit vun der Moselle un, fir hire Kolleegen op der Plaz mënschlech an logistesch Hëllef ze ginn. Jo, hei am Land klammen d'Temperaturen déi nächst Deeg nees, a Reen ass keen an Aussiicht. Dat huet natierlech och en Impakt op d'Landwirtschaft. Den definitive Bilan vum Käschnatz gëtt zwar eréischt Enn August gezunn, kloer ass awer elo schonn, D'Recolte ass aussergewéinlech fréi ofgeschloss, Marlène Clement.
Am Secteur ass ee sech eens, Datt d'Recolte vun de Kären esou fréi ofgeschloss ass, kënnt ganz rar vir, fir d'lescht viru genee 50 Joer. Ech mengen, bis Enn der Woch sinn déi meescht fäerdeg mat dreschen hei am Land. Dat gouf et menges Wëssens, oder hunn ech mer soe gelooss, bis elo just eemol. Dat war 76 wou sou fréi d'Recolte fäerdeg war. Dat heescht dat ass schonn beandrockend, datt mir dëst Joer elo d'Mähdrescheren alleguerten quasi Enn Juli Ufanks August rëm an den Hale sinn an alles gedresch ass. Fir eng ideal Recolte, esouwuel qualitativ ewéi quantitativ, brauch et ofwiesselnd genuch Sonn a Reen. Kréien d'Kären net genuch Fiichtegkeet, da schrumpfen se. Lescht Joer wieren d'Konditiounen ideal gewiescht. D'Baueren, mengen ech, sinn dat gewinnt, mam Wieder ze schaffen, mussen sech natierlech un déi aktuell Klimachangementer upassen an ech mengen, dat wäert en Challenge si fir d'Zukunft. Fir d'Bauerebetriber heescht dat, sech breet opstellen an de Kulturen an eben net just op eng Spart ze setzen. Well trëfft nit ëmmer déi selwecht Kultur, déi méi staark an de Schued fält. Dat heescht, wat een sech do méi breet opstellt, wat et méi einfach ass fir d'Betriber e gudden Duerchschnëtt ze erreechen. Méi schwéier deet sech beispillsweis aktuell de Mais wéinst dem dréchene Buedem. Duerch d'Dréchent hunn och d'Béischten dëst Joer manner ze friessen. Et huet nach ni jiddwereen ugefaangen, mee déi éischt hunn ugefaangen mat Bäifidderen, an dat am Juli. Dat ass wierklech immens fréi. Dat ass jo a sech Fudder, wat een elo gëtt, wat a sech fir de Wanterstock geduecht war. Produkt. Dat heescht, dat feelt och iergendwou ech enke am Wanterstock. Mee bon, ech mengen, d'Landwirtschaft ass immens resilient an d'Hoffnung stierft a sech och ni. Dat heescht, et ass iergendwou awer nach méiglech, iergendwou nach Fudder hanne raus ze kréien, wann et elo iergendwann awer enke géing ugoe mat reenen. Dat kéint scho muer de Fall sinn, mat e puer Drëpse geet et awer definitiv net duer.
Jo, an dat sinn Hëtzwellen, déi mam Klimawiessel ze dinn hunn. An dee bréngt och mat sech, datt den Overshoot Day ëmmer méi no vir réckelt. Den Dag, wou d'Äerd seng erneierbar Ressourcë fir ee ganzt Joer verbraucht huet, fält dëst Joer op den 30 Juli. Fir dorobber opmierksam ze maachen, war haut eng Manifestatioun vu Votum Klima virum Findel. Mat Hëllef vun enger spezieller Depart-Tafel wollten d'Manifestanten op Problemer opmierksam man. De Flughafen gouf geziilt erausgesicht, well déi 15 Associatiounen, déi zur Plattform Votum Klima gehéieren, de Projet vum Ausbau vum Findel kritesch gesinn. Et wier besser, aner Transportmëttel auszebauen.

pour avoir de la rapidité vers Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Londres, etc. C'est ça, c'est ça la vision qu'on doit avoir, c'est pas l'aviation qui nous, qui nous bloque en quelque sorte dans un futur qui sera, ben voilà, on le voit déjà, chaud, qui sera en feu, ça commence ici au Luxembourg.
Hie wëll erëm Rou an d'Gemeng kréien. Zanter Ufank des Joers ass de Max Pesch Buergermeeschter vun der Gemeng Bech. Dat nodeems seng Virgängerin Jil Goerens duerch de Refus vum Budget gestierzt gi war. Als Invité vun der Redaktioun huet hien de Moien ënnerstrach, datt seng Beméiunge fir d'Diskussioune sachlech unzegoen, Friichten droen.
Do hu mer immens vill Saache elo gemaach. Ech mengen, dat éischt ass et, am Gemengerot selwer roueg ze schwätzen, op Aenhéicht ze schwätzen, d'Leit mat anzebannen an nozelauschteren. Wann der elo déi aner frot, kritt der vläicht eppes aneres gesot. Mee ech sinn der Meenung, dat d'Sitzunge ganz respektvoll ofgelaf sinn. Dat gesäit een och un de Votten, wou mer alles bis op ee Vott unanime ugeholl haten.
An eng vun de Prioritéite fir d'Zukunft an der Gemeng Bech ass d'Mobilitéit an och de soziale Wunnraum, war Thema de Moie mam Invité. De ganzen Interview op rtl LU. Muer de Moien ass dann den Alain Reuter, de President vun der Pensiounskeess, Moiesinvité um Radio. Nom schroen Äerdbiewen am Südweste vu Japan gëtt weider no vermësste Persoune gesicht. D'Zuel vun den Doudesaffer ass op 18 geklomm. Vill Affer gouf et an engem Akafszenter, dee ganz zesummegebrach war. Detailer a soss Noriichten aus dem Ausland huet de Petz Bartz.
Bei de schwéieren Nobiewen a Japan goufen d'Stroosse weider opgerappt. Aacht Leit konnte bis ewell aus dem futtise Gemaier vun de Gebaier gerett ginn. Mee am Akafszenter ginn der nach ëmmer vermësst. Do wier et Aenzeien no beim Biewen, wéi e Stack noginn hat, och nach bannenan zu enger Explosioun komm. Fir déi Affer, déi ageklemmt sinn an deemno wéi schwéier se blesséiert sinn, leeft d'Zäit de Rettungsekippe fort. D'Militär aus Saudi-Arabien an den USA huet Ziler am Irak attackéiert an domat vëlkerrechtlech géint d'Souveränitéit vum Land verstouss. Ziler vun den Attacke wore pro-iranesch Milize vun enger fréierer paramilitärescher Allianz, der PMF, déi sougenannt Volleksmobilisatiounsforcen, déi 20 Membere bekloen. Déi iranesch Revolutiounsgarden hunn iwwerdeems dräi Tanker an der Strooss vun Hormus attackéiert, déi eng illegal Route gefuer wieren. Audi Neckarsulm! Protester bei Audi zu Neckarsulm a Baden-Württemberg, wou d'Wierk riskéiert 2030 zouzemaachen. D'Mark kämpft mat héije Käschten, der Konkurrenz aus China an de Strofsteieren an den USA. Neckarsulm leeft den Ament op enger Produktiounskapazitéit vun 225.000 Gefierer d'Joer. Dat sinn der 75.000 manner ewéi déi Jore virdrun. An no Gespréicher am Wäissen Haus mat fir d'éischt dem ukrainesche President Selenskyj an duerno dem israeelesche Premier Benjamin Netanjahu wor et Zäit, zu Washington an d'Kierch ze goen, fir d'Begriefnis vum republikanesche Senator Lindsey Graham, engem enken Alliéierte vum Donald Trump, awer och vun Israel an der Ukrain. A wann d'Middegkeet net ka mat Zocker a Peffermënz iwwerbréckt ginn, ass et heiansdo besser, en Tëmpchen ze halen.
Fir d'fënnefte Kéier hannereneen huet de Sloween Tadej Pogacar leschte Sonnden den Tour de France gewonn. Et war eng spannend lescht Etapp zu Paräis, wou och de Lëtzebuerger Alex Kirsch sech nach eng Kéier mat enger offensiver Approche gewisen huet. Hie gouf um Enn den 122. am Generalklassement. De Charel Meyers huet mat him Bilan gezunn.
E Sonndeg zu Paräis war déi 21. an domat och leschten Etapp vum Tour de France. Den Alex Kirsch war als eenzege Lëtzebuerger um Depart vun der Grande Boucle, ma dëst war seng drëtte Participatioun. No der Olympiad 2024, déi zu Paräis war, hat de Coureur vun der franséischer Ekipp Cofidis de Parcours vun der 21. Etapp gutt kannt. Ech hunn eng gutt Erënnerung un Montmartre mat der Olympiad. Lescht Joer war se déi éischt Kéier dann am Tour de France dobäi. Do hat ech se net matgef, war ech net matgefuer. Do dowéinst war et elo, jo, war et fir iwwereen. En plus gouf et dunn mam Reen neutraliséiert. Et wosst kee genau, wat ze erwaarde wär. Vill Freed war net dobäi, well et immens, et war wierklech immens, immens schwéier. Déi leschte Woche ware fir d'Coureure keng einfach. Nieft dem schwéiere Parcours, deen iwwer selleg Bierger wéi den Tourmalet, Galibier an d'Alpe d'Huez gaangen ass, gouf et eng weider Schwieregkeet, an dat war d'Hëtzt. War natierlech mental immens ustrengend. Physesch, mengen ech, si mer drop virbereet. Et huet natierlech vill méi schwéier gemaach, mee ech géif elo mol behaapten, wann et méi frësch wär, wär mer einfach méi séier gefuer nach. Mee et war eben vill Aarbecht nieft dem Vëlofuere mat Ofkillen ugesot. Den Alex Kirsch bléckt positiv op déi dräi Wochen zeréck. Mäi Bilan ass a sech ganz positiv. Ech wosst natierlech elo wat op mech zoukënnt. Deementspriechend war ech gutt virbereet, dat och perséinlech. Méi Ambitiounen wéi déi lescht Kéieren aus just Ufuerer an denken dass ech op d'mannst mental drop agestallt war eben alles ze ginn.
Elo steet e bësse Paus um Programm ier et fir de Lëtzebuerger da Mëtt August bei der Hamburg Cyclassic weidergeet.
D'Kamera mécht Klick, ee quadratescht Stéck Fotospabeier gëtt erausgedréckt a bannent e puer Sekonnen huet een eng kleng Foto an der Hand. En Unikat. Amplaz Honnerte vun austauschbare Fotoen ze knipsen an ze retouchéieren, setzt de Lëtzebuerger Kënschtler Paul Kirps bewosst op de Géigendeel, op déi analog Polaroid-Fotografie. D'Sandy Elsen war sech seng Ausstellung an der Cité de l'Image zu Clierf ukucken.
An Instant Journey ass schonn déi drëtt Ausstellung, déi de Kënschtler Paul Kirps der Polaroid-Fotografie widmet. Eigentlech ass hie fir seng Installatiounen, Grafiken a geometresch abstrakt Molereie bekannt. Ma schonn zanter senger Jugend huet hien och eng Faszinatioun fir déi bekannt SX-70-Polaroid-Kamera a virun allem fir d'Spontaneitéit an d'Authentizitéit vun der Foto, déi een domadder maache kann. Et ass einfach deen analoge Medium, dee relativ éierlech ass par rapport zu och enger Zäit, déi relativ KI besat ass. Hei ass quasi KI garantéiert net. Dat heescht, d'Foto kënnt esou eraus, wéi se ass. Dat heescht, alles dat, d'Chemikalien, d'Temperatur, déi dobaussen ass, wéi gutt sinn d'Filmer gehale ginn, alles dat huet Influenz op wéi d'Foto erauskënnt. Vill vun deene klenge quadratesche Biller, déi hien an dëser Expo presentéiert, sinn op Reesen entstanen, Reesen, déi net just beim Fotograf, ma och op de Filmer hir Spueren hannerlooss hunn. Munch Filmer hues de schonn, déi déi relativ Blostach hunn, en Routstach. D'Filmer selwer si gereest, dat heescht, si sinn, déi si mat mir op New York gaangen an och erëm zréck, well ech se net gebraucht hunn. Déi sinn da zweemol duerch de Scanner um Flughafen, hunn dann dee Stach krut oder dee Routstach. deen se hunn, dat ass wëll se gereest sinn, wëll iergendwou waren. Dem Paul Kirps seng klengformateg Fotoen sinn awer keng banal Rees-Souveniren. Et sinn Observatioune vu Plazen a virun allem vu Situatiounen. Fir mech ass immens wichteg zum Beispill, wat ass während där Zäit, also dat wat een net op der Foto gesäit, wat ass du geschitt oder wat kann ech domat aussoen. Dat kann eng Situatioun sinn, déi grad eréischt stattfonnt huet. Oder ee statt fënnt, do weess een dann net, a wat geschitt do elo eigentlech. Dat heescht esou, dat heescht esou Situatiounen, déi ëmmer esou am zwësche Gänsefëschercher sinn. Mir hunn och zum Beispill Garen, wou s de vläicht op eppes waarts. Och hei, do waarts de op e Schëff, dat ass zu New York, wou s de eriwwer fiers op Staten Island. Grouss typografesch Elementer oder eben méi kleng Saachen, Konstruktiounen, eben wéi eis, wéi eis Welt eben am Gaang ass oder wéi se sech geännert huet. An dann och Architektursaachen. Nach bis den 30 sten August kann ee sech d'Expo An Instant Journey am Centre d'Art vun der Cité de l'Image ukucken.
A bei eis geet et gläich virun mat der Emissioun Rock am Gaart. Do mellt sech d'Fabienne Zwally haut vu Keespelt. Gudden Owend Fabienne. Jo do gesi mer bekannte Gesiichter erëm. Gudden Owend.
Gudden Owend Mariette. Jo Recht hues de, mir kenne se vum Luxembourg Song Contest wou se als Special Act opgetruede sinn an et kennt ee se mengen ech och soss well si sinn nämlech zu 10 ëmmer op der Bühn. Schëppe siwe sinn hei an ech mengen déi brénge lo gläich hei gutt Stëmmung eran an eis Emissioun Rock am Gaart. Mir hunn also déi schéinste Gäert hei aus dem Land gesicht, mir hu se och definitiv fonnt an dann hu mir hinnen ëmmer eng Band dann hei an de Gaart bruecht an natierlech dann och d'Leit organiséiert hei niewendrun, all d'Noperen a besonnesch hei zu Keespelt ass natierlech haut dann och hei d'Myriam huet sech gemellt, mee si deele sech zu véier Haiser am Fong ee Gaart, dat heescht, jo, e Gemeinschaftsgaart wou si dann all zesumme liewen. Muer ass dann fir eis d'Rosa zu Gousseldeng an do ass dann och erëm eng nei Band. Also hei ass eng lass a mir freeën eis elo gläich, well da geet direkt lass mat deem éischte Lidd vun Schëppe 7. Da si mer gespaant op d'Biller an op d'Musek. Merci Fabienne an ech wënschen iech nach e ganz schéinen Owend. Bis muer. Äddi.